Eý dost, men bi kän jowan dost diýýänim jowanlygyň bir bilmeli zadyda. Şu dünýäň lezzeti, dünýäň süýjüligi, hamana içgiň, halal içgiň süýjüligi. Ýa halal iýip-içgi, halal nikah, tamam şu dünýäň lezzeti, şuny gowy ýadymyza salyp gezmelidir. Şol lezzet geçenden soňra. Adama hoşlugy aýyrylýandyr. Hamana düýn öýlän musafir atdan içdigiň halalja gowy-da saňa hoş geçipdir, iýipsiň, içipsiň, gülüşipsiň. Agşam öýe geleňde bir azajyk kelläň agyrysa, şo hoşluklaryň hemmesi ýadyňdan çykýar. Beýle dünýäň lezzeti azajykda. Dünýä. Ady näme? Dunýa. Arap dilinde azajyk diýdigi, eý, bärije diýdigi. Öz manasynyň özi şo. Hamana düýn nahaýat bir gülüpdir, keýp edipdir. Halal hili-ha, haram hili indi öz ýerinde. Halal hili. Emma dünýäň lezzeti geçenden soňra bir azajyk kelläň agyrysyn ýa agyrymasyn, äsden agyrymasyn kellesi. Bir uka ýatýa-turýa, Hä, düýn ajap gowy boldy-ha diýer. Emma hiç bir peýdasy ýokdy, tamam bolýardy. Gerekdir, täsli gerekdir, gülme gerekdir, iýip-içme gerekdir, olar gerekligi öz ýerinde. Emma şu geçenden soňam dige tamam bolýar. Öten ýylky bir hoş geçen ýeri göz pikir etde bol. Aslynda tamam bolupdyr. Emma hamana bir adam 50 ýyl mundan ozal haja giden bolsa, Mekgä giden bolsa, 50 ýyl mundan ozal git, 70 ýaşynda bolsa. Bir heýwere bir bagşlaň şol hajydan gelip bir zalym bolup, heýwere zulum edip, dogan garyndaşynyň hakyny iýip dagy şu hajysynyň nuruny içinden çykaramadyk bolsa, 50 ýyl üstünden geçendir, Mekgäň nury içinde bardyr. 50 ýyl gabra girer, kyýamata gider, nur içinden çykmaz. Kabul ibadaty bir mysal aýdyp durna. Tä uly türkmen nogollumyz hemmekşe mydam zihniyetde durup açyk bolar ya. Dünýäň lezzeti halalla bolsa geçdi dige tamam bolýa. Emma fazaýy manewi, fazaýy ruhani Ha o da hamana o öten ýyl bir ýa öňki ýyl ýa ol 50 ýyl mundan ozal haja gitipdir tamam bolupdyr da. Ýok ony her kim özi bilýändir. Ol nur içinden çykmaýar. Ýaňky mysal-la, hamany bir adam on ýyl mundan ozal mübärek Resulullahyň dişinde görse, Aý, on ýyl mundan ozal diş gördüm diýip, tamam bolduki diýermi? Şuň wujudy hiç diýmeýär. Şon ol ruhunyň içinde çaýkanypdy ol nur. Dünýäň lezzeti, indi ýaňky Hazreti Wailiň hormatyna bu gürrüňi aýdyp otyryn-da, şu patyşalygyň içinde her näçe gülüşen-de bolsa, gülüşdi, şo gün tamam. Gülüşdi, şo gün tamam. Gülüşdi, şo gün tamam we bir günde gara ýeriňe tegende tamam bolmazdymy? Tamam bolmazdymy? 1400 ýyl üstünden geçmerdimi diýsene. 6-7 aý dag geçiren bolsa, ýene musulman bolsa Allah'ın gastynda kabuldyr. Emme Resulullah'yny görüp bilmeýärdi. Dünýäň lezzeti, ýene aýdýan, hatda halal da bolsa, dünýäň lezzetinden çürim Din, iman, musulmançylyk ýa şidir mübärek jelesän elden bererlik däldir-a. Indi gürrüňi. Hazreti Sa'di altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly aňsatjak bir beýt aýdýar. Eger huşmendi bimana garaý,

Ki mana bemanet. Ne suret zejaý, bi i iç, gülki, owadanlyk, zeriňlik, pul, mal, mülk, şulyň hemmesi akyp gitýändir, seň ýanyňda galmaz diýipdir. Emme fezaýy ruhanyň, emme sogabyň süňk bol çüýri guma garyş, emme sogabyň ruhuňa çolaşyp dur. O seni diki göýbermeýär. Aslen seni göýbermez. Emme hatda şu el-aýagyň seni bir gün göýberýär-de, senden hoşlaşýar-da. El, aýak, göz, gulagyň senden sowulşýar. Emma eden sogabyň, ameli salyhyň seni goýbermeýär-de. Indi görnüp duran ak gürrüň-de. Emma gel günäň içine. Şu mahal ýaşap ýören zamanymyz heý äpet kän-de, seni Alladan alyp galjak bul iýip dur. Şu günä, şol haram başyň garaňkylygy, şyny kowjetde bil, özüme we saňa gerek gürrüňdir. Şu günä, Garaňky da şo. Ýagny şu günä öňki gürrüň adam ýalňyşar, emma günäň yzynda gezmer. Ony ýadyňda sakla. Şoň yzynda gezip başlady, ýagny men indi dargajak diýip başladygydyr. Şoň köki gowşap başlaýardy. Kullen hyfyrdap başlaýar. Hyfyrdaýardy. Mutezilzil bolup başlaýardy. Günäň yzyny düşüp alyp gitse, indi muň öýi küllen öýüniň bernamasy garaňky bolup dargamaň bernamasyna gitýär. Halal bolsa uzak peýdasy ýok boldy. Oň haramy näjire peýdasy bolsun bir. Birde şu günä mesen kän naşa zamanda bir jowan oglan arassaja alyp gitjek bolsa işi barda, emme şuny bil agybaty ýokdur. Şuň agybaty ýokda. Ýene şu günäň içinde ýa bazaryň içinde ýa şuluklykda ýa danyşgada ýa her ýerlerde bu gürrüň seň bir lähze ýadyňdan çykýa. Oň dermanyny işte aýtyp bereýin. Ýöne şu mahal bil şini şoň agybaty ýokda. Şu giň ýerde hakylyň işläp duka, hakylyňa nur siňip duka, şini gowja bil şoň agybaty ýokda. Yzy hiçda şoň. we şoň garaňkylygy şon çyn toba edip Allaň gastyna ýykylyp bir ýüregi ýanmasa mydam on ýyl ýigrimi ýyl gabryna girer şo günäň garaňkylygy şony göberýänlerdir.